Sbosso leswi ni ku byelaka swona cheka track leyi wa ku yi na cheka track leyi wa ku yi na nine months yi kha yi humile se a se za ni react-a ka yona a ndzi se tshama ni react-a ka yona a ni nga hembi loko ni mi byela ku ti-track ta xigaza na ti avoid-a hi matimba ma mina hinkwawo kahlekahle reason i mhaka ya ku ri. a ni lavi ku yingisela tinghoma evekeni ni ta lawa ni ta ni ta mi claim-ela ku tinghoma one two one two ku vekeni ni ti rhange ni ti yingisela ni ti phurosesa ni kuma na ti-mistake ta vona no a ni lavi ku kuma ti-mistake ta munhu ni la ta famba ka level ya xap ma vo if hi vulavula hi album leyiwa the only track ni nga yi yingisela. i liya yi nga feature Hennessy Low Two and then that's the track ni nga yingisela but leyiwani a ndzi se tshama ni yingisela the only thing that happen i ku a ni nga ta kota ku yi avoid-a coz ku na ti-video to tala nyana ti va kuma ku ka background va tlangisa yona. na vanhu va endla ti lip singing va va tlanga yona so otherwise namuntlha ni lava ku ya ya reacta ka Canise the one and only Tsonga trap star a xigazini va ku khoma phone a ku na feature ku featurewangi munhu and then ni twa nga ri ka nine months leyiwa hinkwayo yi nga hundza track leyiwa yi tirhe kahle ngopfu ku ya hi ku i hip hop leyiwa. I prize ya ku teka track ya Xitsonga ya hip hop Wes u yi nghenisa ka tinambara leti a nga yi faka ka yona Dharman leswi ni nga ta mi byela so u tirhe ngopfu Miza loyiwa va za vo tala va ta swi tekela hansi mara Dharman u tirhe ngopfu and plus a ku na feature hi yena a ri one la I just hope so hi yena a ri one a yi teka diss track a yi hoxa ka hundred K. is too big man otherwise u nga rivali ku subscribe ka ka channel ya ya Gaza Reactors u like video leyiwani u yi share u comment ka ti-comment section ti-comment section a ta pfaliwanga otherwise a ngheneni ka yona hi nkarhi lowu nga heleki mbelu oh yi na ti-lyrics ivi okay okay swi ta tsakisa ke hi na masiku layo talanyana ni fambile ajonini ya phandanyana loko ni hleketa hi wena swi ri vhela khoma foni me ni dayila ni ku kambanyana hi na masiku wow wow i vona Ti-lyrics ti ta yimanyana okay ti-lyrics ti ta fanekele ti yimanyana hi yingisela music sweswiwa ne e okay alright na masiku layo talanyana ni fambile ejonini ya phandanyana

a ku ri track ya xapu by the one and only trap star canice va ku khoma phone a ni rhandza ti a ni rhandza ti ti-backing ta kona backing ti-backing vocal ta kona a ni swi tivi ku mani a back up-a maybe hi yena a back up-a and then va ku endliwa swin'wana na swin'wana hi mastering and then voice ya yena yi vuya hansi otherwise ngoma leyi I think like i nghoma ya grand and then. Yeah yeah yeah it's very touching wa swi tiva a ni la ku vulavula a ni la ku hemba ni la ku vulavula ntiyiso it's very touching and it's very personal wa swi tiva I think like if u yi chayisa you just get u kuma nkarhi wo hleketa hi wena and everything that's going on it doesn't matter ku like it's not about ku khoma foni whether like u le ku u le ku u le ku zuleni for vadlali va wena whether like u le ku laveni ka xipano whether ku u na ti flop ka relationship ya wena whether swilo swo tala i think like i nghoma ya xapu yo u nga faka tiheadset and then like u rivala hi swilo hinkwaswo leswi humelelaka emisaveni and then like u va xapu I think. ni ta tlhela ni yi tlanga kambe not ku a yi tiyi ngi ni ta tlhela ni yi tlanga kambe not sweswiwani laha ka inani sometimes loko ni kuma nkarhi ni lava ku yingisela music track leyiwani ni ta yingisela ni twa nga ri i nghoma ya kahle i nghoma ya kahle kahle kahle a ku ze ku ri tinghoma letiya to i ze ku track ya ba or a yi bi i nghoma ya kahle swinene hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla i nghoma ya kahle. Daman, yoh, xicelo xa yena xi tight, wa tsala Daman, wa tsala. Leswi va ni nga ndzangi ni nga yi phoza na video leyi na na ngoma leyiwa hi mhaka ku loko ni vula swin'wanyani tindleve ta mina a ti ri ready se ni for ku twa swin'wanyani mara u nga relate ka swilo swo tala evuton'wini hi ngoma ya leyiwa if u lava ku chila u lava ku hleketa if u lava like. I nghoma ya kahle na marito mo yi describe ma ni helela nsimu i nghoma ya kahle u famba u ya yingisela ka ka ni sure ku yi kona ka Spotify, iTunes, YouTube u fanele u ya yingisela na link ya kona ya original song u ta yi veka laha if u lava ku ya yingisela u ri wexe otherwise u nga rivali ku subscribe ka channel leyiwani ya Gaza Reactors u like u like video leyiwani. u ni folowa ka TikTok I go I go by the name i mavito ra mina ka TikTok is it Dziyo Valentine I go by the name Dziyo Valentine ka TikTok if u lava inana yi ta va yi ri kona laha scroll ya laha hansi ka description box yi kona TikTok and then yeah from me to you kusuka ka mina ku ta ka wena peace.